Oh, eh, ndamuwana.
Mama, ufunga kuti mvura yenyu inenge yaita ukitchen uko. Alright.
Zvoitaka enda unonditirawo eh, lemon and ginger tea. Woisa one teaspoon yehani undigira. Oh, ndokuigirai. Eh, Ewa ye. alright.

right anangu nyaya ndakudidzira ndi izvi toda kuti munyatsonzwisisa naika mm. uyu shupi kudzoka kakwaita uko zvino indafunga kudai so muchakuita kuti muchigara mese aa ka mazuva ndapedza asi muchatanga kuzogara mese after tomorrow because pane wandoda kumboenda naye uyu notini nyaya yekuti kutange kurara mese ka ndisati ndambomugadzirisa uyo hazviite handidi kuti pano mutange kutiitira vana musati makushanda munovapei ini handizvikwanise zvekurera vana venyu vavo saka after tomorrow ndapedza naiwe ndopandichazokupai kuti chigare nese as for today you will sleep separate rooms handiti
mm.
mune mumwe mubvunzo
but mam kwamukuda kuenda nayo kwa hamusi kunomusiya kufamu zvamakaita paipai ah akunondifungisa zvinhu zvakudhara maniwe ndatopa neimwe chapter iwe uchiri kutaura zvekufamu ah, chibuda ichiendai hautandarike newe yabo
yeah tight mm, but i feel for tete sha zvandaona uku mm, hamasi ndingasadaro sha Nandi wakuona manje apa ndiye munhu wakaida kugara naye uchiti hei nomuchengeta nomuchengeta achiita unhu wakadhakwa kudai se ndindangomunzwirawo katsitsi nhai babe ah, asi wazoona munhu munhu sha ungamudii hey, but hey, anga asadaro ah, asi batu apa ndo problema batu hakuna kana umwe problem ndibatu ipapa
saka zvitoreva kuti vanhu vese vava Vanogara mu one room. Imomo uri kuti anogara kupi baba? Vantu vane one room. Imomo ndo maari kugara mu one room. Ai nini hangu kadai na ndine imba chaiyo chaiyo. Kuti chokwadi sisi vangu ndomunhu andaibvisa ipapa ai. Ndo ina nogara nawo zvangu.
Babe, tete va munhu mukuru. I'm sure she can handle his situation. Ivo wako.
haiwa pane dzimwe nguva dzokuti panenge kwakutoda vanhu vanotobatsirawo so panguva dzakaita seidzo dzidzi but babe still she's a grown woman she can handle her situation plus vanhu hatuta nezvavo ka mukadzi nemurume ka mangwana vanogadzirisana ka ezosarira futi kwauri ah, ndizvavo zvakutaura ka but ukuona chika pane futi maextense ekuti unyatsoona kuti mwana wamai kwakatanga uchitambura ka sezvaari kuita izvi vanopa kuda vanhu vakaita sana tsano isusu ndopatinodeedzwa tichidaira manje topindira nyaya dzakadai so tonyatsodzigadzirisa asi watokeche mafeelings
nditozoona kani mutauro wakuita ndinonga kutokecha kedu

Kanyaya kunge zinyaya. Aizve.
Build up yacho. Iwe kaya takaparirwa nini nabhudhi wenyu Tom. Kasikana kaye katsoka. Yeah, zvakaoma. Saka vati zvoramba kuti adzokere kumba kwavo. Avaramba.
Imagine. Eh, eh, ah, zvakatooma shuwa. Saka what's the way forward ipapa? Varikuda kuti zviitwe sei? kutosiya kutoti kagare ende unoziva nhasi ndashaya kana remuromo chairo nhasi kana chekutaura ndachishaya Mm. Ah, zvakaoma mufumbo Ah, ya Ende futi apa kuti timuendese kufamu futi azvibude mama. Azvitombobuda. Ko kana kanozvisungirira zvake ko
ndozva exactly zvandaitongotyo izvozvo zvokuti tikamuendesa kufamu pakaoneka chinoitika asi ndosaka ndaa ndakamupa two options ka kuenda kufamu kana kumba kwavo iye ndokusarudza kaye kumba kwavo zvino uyu kwatara vamudzosa ah, saka mudoti kuti agare panava ha ogara vana va asi ku- So, naye stesi ndichagodii mwanangu iye atounzwa sha akaendeswa fu- famuka like i said anogona kunosungirira or anogona kuwana chinomuwana ikokoko vefamily kwake vanongoti anti takauya takakusiirai mwana ikoko eh enda afunga kuti ka ongogara zvake panapa asi ini chiororo ndochiziva manje mm, what's that ndinongotora musikana wa mm. ndonomuitisa jadel ndomirira kuona kuti iye tomu wachona ndotomufudza ka tomu kuti atsvage basa aone zvekuita uye achikura because handingambovachatisa ka vakadai so zvinoita izvozvo yoita futi responsibility yangu inini aiwa
saka mwana uyo akutoiswa achatiwa sichambudi kwazvo
asi kuita sei ndo way, way out yega itongoripo ne zvako ah.
pane vamwe mukadai mama makatoisisa kare kare ha kune vaya maifanirwa kunge mama kaisa kare
evasina ah. lailai wauri kutamba nayo zvakunwenanguiweinapinda ah. papi ndambotaura zita remunhu eh, i can read between the lines okay inside and outside the box
zvakaoma kani veduwe ailailai zvako nzvikuri wako tandishiye tandimukurewa imi mama
azvishiya zvangu
unogona zvichitini zvoti ndirambe nengori museni unamatenda
ane nyaya yatakaitaura madobe wadii kuti at least ka in the meantime i know kuti ungatii kutsvaga but in the meantime wadii waita kuti uwane kana at least a room yekuti inini or matilda one of us can use panoti tirambe takango the space idiki right ndangomira team rangu ingobatanidza mafinances angu then ndova ndakutsvagera pamwe pako iwe pakanaka plus anto akati property yamatilda adave
yes property yamaiguru aa ah, ah. handisku ah, handikwanisi zvangu and I've got my own taste which I know kuti you will love it. Alright.
Mm, ah, uchaona zvako. Kuchimboita tiri panapa.
Nezvandikutaura baby chiti panapa manje. Matilda is everywhere. And andizvikwanisi. Ah, it's fine, but I'll, I'll very soon. Nguva pako.
Zvestori bhoko yandokutowo ndonokubata samamboni. Mm, sure. Yani chinyatso kutreater bhoko. kubata bullshit nazvona kuti uri single basi aiwa kana kukupfugamira iditi everything aiwa kana iwe wega unomukangamwa mativi
tambozvidza tiri panapa handikwanise izvozvo zvindo masurprises atitenda sei pati taakuenda tofanira kuita izvozvo handiti Kana zviya tinoka tinofarira kudya chii? Mm, iwo ako manje ndinofarira ngura chii chicken pan ndoti ndibikire fish nechicken hando chirungu manje Aiwa handokuitira zvinhu zvishoma shoma izvo. I'll make sure kuti ndakupropia the best dish yekuti aiwa hapana kana chaunosiya muplate. fanira kumbobika tiri panapa Pipi this space.
Tindari mai manje tiita pedu tiri. Hanti.
Hmm. I can't wait.
Right. So this is my room. I mean our room. Okay. Kuzvoita ngosuku farawana. Ah, Komsha. Loti taurirani something. Kutaurirana chii manje? Ah, umboziva kaunga treatment kwaunondipa soka.
shupo uketa chii unoona samudhara soka ndofanira nge ndine kame kadhati soka ikaya waiziva e eh, hazvo but sewaifi yako ka unofanira unipo ka special treatment
okay babe ukona tichi ngatichidai so iwewe wakwana ka special treatment kaikai waiziva ndakagara ndazoona kuti anoturika waimati bho manje at least yeka auchiona ndokasmayo katiri kuda kaikaka naye ko iwe mwana maenda unoita sei namama iwe ndizvo vakadzi ko hanti ndiri uri wifazi yangu here unofanira kuziva kana uchingondiudza eya zvopa zvimwe zvacho vafanira umboziva shaa Ah bhoo kwacho uye kuita chii nhasi mungu nzoda kungoswera newe so tiri munomu tiri two tichitaura nyaya zvedu. Ah dzinopedzisa dzakupera nyaya dzacho. Ke ndiendeni ana mhungu dzangu dzisati dzazonzwisisa kundibvunzisisa plus ndiri kunyara sha. Ah kunyarirwa.
Ukunyara muno mudhoma uchange wakutorara munomu saka hapana zvekuti umbonyara apa. Ah, ngonyarawo zvangu. Ah, uchajaira zvako. Ndapende, ndazotsvaka.
Alright.
Ko ah. ugere pano zvako wega. Tambiri tete. Ayo ha, gara hako pasi. Ndega zvangu. Oh, ko oh, Tina ari kupi?
Aenda kubasa.
Oh. Eh.
Saka muri tu na mai tu. Eh, ah, tingori tega hedu pamba. Oh.
Mm. Ah. Yes. Muroora wangu chaiye chaiye. Eh? Ah, ndiri zvaiturisei zvavo. tambire chitambireko nhai eh, kungatipindei kamba aiwa a ah, rekedza zvako ai ndinomira eh, kuneta kwendakaitaka ndikufamba kwenda ndichiita ndatsva saka regai ndikutorirepi chekugara a ah, rekedza hako a toda kumira mm. oh. ndotomira zvangu saka regai ndiona ndingakutarisira ichi chekudya rekedza hako muroora tete eh? aiwaka rekedza tumboitirwa kana mainini ah tete maiguru anomboda kubatira zvinhu zvavo here havada mutoni ndosamuona ndangura mumba wandakaga ah, konewe muroora haudi zvekubatsirwa namainini eh, tete ndakangoona kuti munhu ngaangozvibatira midziyo yake ndo zvisinganetsi
hmm. tikagara tiita mazvake mazvake zvinobuda here naye maiguru Kuti tifana nge tichibatana.
Izvozvo ndozvo ndakatoona zvinotoita izvozvo nekuti munhu nga haangajairi kuda kusheya zvinhu zvese munhu ngaasheya zvake ega kubvira kumurume chaiko ah, angajaira kuti kusheya zvese oti mapoto oti murume woti imba futi hakana bodo
ai ndi zvako izvi aiwa zvakaoma sikana
Kwewe ndeipiko yauri kuita iyi? Hmm? Wati? Wati chiri kudyire kupo chiri yogurt yemwana. Ani mbaite saka.
Hayo kwani tamushe ndipe kuno mwana yetu. Ah.
Atavera atopera zvayo. Hmm. Nyumba inaka. Hamba.
Tamushe wewe. Kuda kutestawo. Mhm. mbainaka wena iwe kuwamboona bhutsi dzangu handina ini saka dzaenda upi manje hameno pamwe wadzimisi place ke ndiende nayo
iwe bhutsi dzangu watidzoa handambodziona maybe wadzimisi place ko iwe pane nyaya ndaida kukuudza kumasina kugara nebrother yanga apa ine mukadzi ho ah, kuiwe wanga usingazivi here ndosingazviziye ini but ah. ndambomubvunza zvangu kuti maselini ibho here yauri kuita pakaipa sha handifunge kana tikakenerana futi hama ah, one orit saka tsano wari kuzviziva here kuti inini ndini ndokugara newe ah, handifunge kana uri kuzviziva unless kana maselini akavaudza Handiti kuti udaro? Mm. Ya boss ah mawana.
Pakaipa, gari unotarisa. Eh, inonitsvagira bhudzi dzangu ndoda kubuda. Unouya nadzo ndagara apo. Ah, zvakaoma bhudzi.
Kwenye aripi masilini wacho? Ari kugeza. Ndonanzwa ari kugeza mukati mumu. Eh, ndiye zvake.
Ah, nakana matyira mwana yukana zvake.

handina kubva kumba kwenyu here muchinge menge mandisiisa basa saka zvandisiri kuita neprivate life yangu muri kunyatsa kumunzwa ah, sisi uyu ndomuvhara uyu sisi ndokudzemura wanzwa masirimusiyai ah. imhepo idzi zisiye dzakadaro dzingatotifira pano siyai but zvakadaro

hapana zvavangamboita ka havana option because ka ah, chekutotaura chaicho hapana zvatatovatira izvozvi zvitori better
okay habare eh? ayaya ah hapana yaya apa ndo zvitoripo hapana zvekutoita pamwe tomu wacho nononyatsomuda mukadzi wake zviyo chokwadi ah,
anomboziva chinonzi rudo here tomu tomu achiri mwana mudiki uye achiri mwanana mm. saka chinonzi rudo chacho chacho chacho ambochiziva uye
mwana ake ake kahandisi kuramba but anogona achitomuda zvemachokwadi ah amen okay timboona anyway kweiwewe mhm. basa kuri sei ah basa kuri right zvako ma sure mm.
are you happy yeah i'm happy mm -hmm.
saka kuri kukuitira ka
andichika mm.
ah good ko iye lesiboni wako uyu ane chaari kumboitawo here chokuti atsvagawo chinhu chekuunza patebhuru ne mama
ah, mukuri abala ineni ah.
mumwe lesiboni mumba muno ndiyani
hamusadaro mama shuwa ari kutsvaga wani
Iwe Ivy unobva watodhipisa stereki but ndiri ndichingotaura zvinhu chaizvo zviri straight forward. Hmm? Mama ka- Ane nungo murume wako. Ah, ana Period. nungu avedu ya ana nungu unomboziva kuti its tough up there ehe zveshuwa mabasa anotsvakwa and stuff but kuti uzoriwana ka unenge watombo- tombotsvaga zvekutodaro chaizvo chaizvo zvinotorikwaya patience ka izvi zvekutsvaga Ayeyo mabasa izvi Ivy. I hear you but Eh, zvinhu zvinodawo kuti munhu umbomira mirawo semurume. Ko haasi kumira mira here mama? Ko iyo certificate yawakati iwewe ane diploma in, in accounting ndezvechokwadi? Ndezvechokwadi mama anaro. Wakatonyatsoita kuriona kudai ndakariona anaro.
Oh.
Ai, pamwe ndiri kutofunga kuti pamwe wakabhilivhiswa ka? Aiwa ndakariona naro. Wakariona? Eh.
Oh. Mm. But unoziva kuti chiIV chinondinetsa ndechekuti ka In I understand kuti kunzwa uku koko kwakaoma but munhu unoitawo zvekumira mira uchi uchingoita itawo zvinoita kuti zvinhu zviite ndozviri kuita vanhu vese vari mudzimba umu varume vazhinji havasi kushanda asi vari kungongwavha ngwavha kuti chikafu chiinde patebhuru handisi mm. zvino wako kana achingomirisika achingomirisika pasina chaari kuita kusvika rinhi manje manje vanenge vakushanda baba nai namama there's no need for all that anyway muri kuda coffee or juice aa ah, kaivi rega titaure nyaya haikuna kuda kundivharidzira kundakuvharidzira handisi kuda coffee ini kana juice ndozviitira ndega kana achida